Mesihilik näme? Mesihileriň ynançlary we adatlary. Söz başy. Awtor mesihileriň ynançlaryny we adatlaryny hödürlemek bilen, ol Mukaddes Kitabyň tutuş kitabyna esaslanýar. Ençeme sözme-söz aýatlary getirýär. Okyja bu aýatlary Mukaddes Kitapdan tapmaga kömek etmek üçin her sitatanyň ahyrynda çykgytlar ýaýyň içinde berilendir. Ilkinji çykgyt Mark on ikinji bap ýigrimi dokuz, otuzynjy aýatlar, altynjy sahypada berlen. Bu çykgyt Mukaddes Kitabyň bir bölegi bolup, ony Mark diýip atlandyrylýan kitapdan on ikinji bap ýigrimi dokuzynjy we otuzynjy aýatlardan tapyp bolýar. Awtoryň Mukaddes Kitapdan hakyky sözleri salgylanmazdan, göz öňünde tutan beýanlary diňe sanlar boýunça girizilen. Meselem, dokuzynjy sahypada, soňky hataryň gapdalynda Onuň diýen sözüň yzyndan bir san goýlan. Bu kitabyň ahyrynda Segseninji sahypada, bir sanyň aşagynda şol aýdylýan zat baradaky maglumaty siz Mukaddes Kitapdan bölümiň adyny, babyny we aýadyny tapyp bilersiňiz. Eger okyjy Mukaddes Kitabyň nusgasyny edinse we bu kitap boýunça çykgytlary okasa, bu okyja bu kitabyň mazmuny boýunça has köp bilim berer. Bu kitapda berlen ähli Mukaddes Kitap salgylanmalary Türkmen dilindäki Mukaddes Kitabyň terjimesinden alnan. Gadyrdan dostum, men seniň bedende we ruhda sag-gurgunsyň diýip umyt edýärin. Men saňa çyn ýürekden salamymy iberýärin we seniň dostlugyň üçin Hudaýa alkyş aýdýaryn. Seniň hakykaty tapmaga bolan yhlasyň, Hudaýa we gutulyşa eltýän ýolda, ýagny dogry ýolda ýöremäge bolan yhlasyň maňa uly şatlyk berýär. Öňler sen biziň, ýagny mesihi dostlaryň ynançlary we adatlary barada ýygy-ýygydan sorapdyň. Seniň gözlegleriňe ähli maglumatlary bermäge hiç haçan ýeterlik mümkinçilik bolmady. Şonuň üçin hem, men saňa biz mesihileriň nämä ynanýandygymyzy, biziň dini parzlarymyzyň we däp-dessurlarymyzyň nämedigini jikme-jik gürrüň bermek üçin saňa uzyn hat ýazmak kararyna geldim. Bilşiň ýaly, dünýäde bir milliarda golaý adam özlerini mesihi diýip atlandyrýarlar. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda mesihileriň sany iki nokat iki milliarda ýetdi. Olaryň käbiri hakyky mesihiler, käbiri-de, gynansak-da, diňe atlary mesihi bolup durýar. Biz mesihiler hem, käbir beýleki dindäki adamlar ýaly, köp mezheplere bölünýäris. Olar biri-birinden her dürli taglymatyň we sežde etmeleriň görnüşleri bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem bu hatda ähli mesihileriň nämä ynanýandyklaryny ýa-da olaryň hemmesiniň nämede ylalaşýandyklaryny beýan etmek mümkin däl. Muňa garamazdan, dünýäniň ähli künjeklerinde, millionlarça mesihileriň indiki sahypalarda okajak hakykaty bilen ylalaşjakdyklaryna men ynanýaryn. Men seniň Mesihilik dininiň bu düşündirişini seresaplyk bilen okaýarkaň, sen Hudaýa has golaý ýakynlaşarsyň. Sen Ony has gowy tanarsyň, has köp söýersiň we has berk